Woahwehwɛ abusua no a, papa bɛn paa na ɛgu mu a?
Mebisa no mahala o sɛ ɔhɛ sɛ na ɛwa yɛ na no so na ɛyɛ den wɔ fie ha. Ah!
Wo koraa no, menhu ho mfasoɔ. Mebaa mede wo baa ha no, mede wo baa sɛ bɛyɛ biribi ma me. Mamfa wo amma sɛ bɛdidi na mmee na ɛda ha tee. Wote ase? Ɛno anadwo, yɛpie na wɔ he?
Mahu sɛ aha awia no ano yɛ deɛ menyɛ used to awia no nti na mada na mayɛ mmerɛ na mada. Ebiara ni.
Ɛnna no biara ni. Ɛho asɛm ara na meka yi. Ɛho asɛm na meka yi. Wofrɛ me sɛ ma anaa wofrɛ me sɛ ase wo.
Menyɛ w'ase.
Menyɛ nyɛ w'ase mesrɛ wo. Me ba no wayɛ wo ho adeɛ. Maame ne wo ba na ɛda sɔre yɛyɛ deɛ awarefoɔ yɛ. Nti nti me qualify sɛ meyɛ ne yere prɛko pɛ. Ah nti wofi sɛ wo kunu no no wahu. Hwɛ ɛnso da yɛ da fi sɛ me ba no wanyɛ nyɛ wo ho adeɛ. Wɔkɔhu abusuani bi a, wɔmfa nsa nkɔe. Nti mesrɛ wo, mepatwa wo pii, yi w'adwene firi so sɛ woaware. Na mfrɛ m'ase o, frɛ me maame na maame. Frɛ me no, frɛ, frɛ me saa. Mesrɛ wo. Kan na m'ase, na m'ase, ɛnɛ na amafoɔ a moaba, mmaa, titiriw mmaa yi a aba, Yɛpɛ yɛn ho awadeɛ ntɛmntɛmntɛm. Bɛrima nkɔhu abusuani biara na wafa ne baage na ɔne no akɔtra ase ne kunu. Wo kunu no ne sɛn? Wontwɛn, wonya aboterɛ ma bɛrima yi nkɔhu abusuafoɔ nyɛ wo ho adeɛ ansa. Ɔsi me kunu. Wo kunu sɛsɛsɛsɛ. Mayɛ den ɔbɛware me nti ɛndeɛ mehyɛ aseɛ saa sɛ nyɛ hwee. Ɛna wo ho fono no ɛ. Wonim sɛ. Wo ho bɛtumi afono no. Wohu sɛ wo ho bɛtumi afono no ɔho. Hweɛ wo bɛrima a kura wo ho kura wo mu diem na wɔnkɔyɛ wo ho adeɛ wɔkɔyɛ wo ho adeɛ wie wɔbɛbu wo de wɔbuo ne ne die bɛma wo sɛ wɔbaa nti mesrɛ wo wofrɛfrɛ m asew ne me kunu me kunu hwɛ no woanyem dabi Wonyim a ɛbɛha me paa. Bɔ wo ho ban. Bɔ wo ho ban hwɛ na woannye meserɛ wo. Mpatwɔ pue na wonkɔhu abusuafoɔ ansa. Ma menkɔ asɛm no ankasa so. Deɛ nti a mede wo ba no baa sɛ bɛ bɛyɛ adwuma adwuma kɛseɛ paa wɔ fie a wohu sɛ abusua no mu no ɛyɛ ahennie no a bɛda hɔ no anaasɛ yɛ abusua panyin a mepɛ sɛ me ba no obɛ obɛdie no. Hyɛ wɔn, hwɛ wɔn so wɔ fie ha no. Wohu sɛ akɔyɛ huhuuhu wɔ abusua no mu, emu mansotwe ne ntɔkwa ne ade ne ɔtan. Wohu sɛ me nso mentena fie. Ɛno nti na meyere wo de wo baa ha no. Wo na wobɛyɛ saa adwuma no ama me. Pɛ sɛ wosɔre a, na wo na nana wo nhuahua nsɛm. Obi mpoma akyi koraa wode kɔtɛ hɔ. Fa w'aso kɔtɛ obi mpoma akyi. Abusuapanyin no mpoma akyi. Wɔfa no mpoma akyi, wɔhala no mu dan, na wɔahyɛ da na wowura dan no mu asɛ worefa biribi, wopɛ sɛ wopra dan mu hɔ ma wɔn, ne nyinaa na wotie deɛ wɔreka. Wohu sɛ nnipa mmienu atwa mu hɔ ahyia, wohu sɛ nnipa mmienu te hɔ a, hyɛ da asɛ worekɔfa adeɛ.
Mede wo so, Awuraa. Na wo kɔ hene na wo pɛ ntɛm sɛ ye. Kyɛ sɛ me tɔn adeɛ wɔ ha na aba sɛ sɛ yɛɛi. Yɛ na ye me twɛn wo ai. Sure. Ɛnura nkɔmɔ no so yɛ awie. Mai, nti me kɔ aba.
Kɔ bra.
Eti adwuma me de ama wa no. Ebia ni wɔn nkɔmɔ a yɛ di. Ebia ni me so mama na adwuma ni bi. Sɛ ɔnte wɔn hwehwɛ no ɔmɛka nkyerɛ me. Ɔno wayere wɔ wɔyɛ adeɛ mu wɔyɛ adeɛ aka wo.
Maame.
Ɔhɔhoɔ nso deɛ meyɛ dɛ kɔto abɔnten pono mu. Wode me ba ha for vacation. Meanwhile nso meyɛ awuraba mentumi nkɔ tiatia nkorɔfoɔ nsɛm no. Mentumi nyɛ saa. Maame menyɛ awuraba ɔ. Manyɛ ne saa ba wohu sɛ class no difference wom. Wohu ade no wɔn time no nyɛ ne dɛ.
Saa na woka akyerɛ me. Mene saa ase.
woka kyɛm sɛ kyɛ sɛ adwuma a mede ama no wontumi nyɛ ɛnneɛ na ɔkyena nɔpa tutuutu mɛma woafa wo baage na woafi ha sɛ no anoma ka kyerɛ wɔ na dɛn na adaadaa wo ho kyerɛ me mameyeraba i don't belong to that class na apɛ sɛ ɔde me to no ɛno ana ha meka ɛna me so mama ɔhye
mama ɔhye Fa baage na mekɔgya wo kwan. Hwɛ deɛ wɔrekyerɛkyerɛ. Wode wonim nipa no a wo ne ne bɛretwe mpena no ho. Hmm. Ah, abusua bɔne koraa bɛn ni. Ah, mo mo nyi sika. Mo kapere nim, mo bibiara nim. Me me brɛ. na modie, nso monhwɛ so yie. Hwɛ, hwɛ deɛ ha nyinaa taa nsuo. Te me me nsa nkɔfa kae anaasɛ menkɔ ha nkurɔfoɔ na wɔn mɛte ɛ gata na nsuo no nkɔ. Wei nso asɛ ɛ ɛ ɛ ɛdeɛ a abusua bɔ ne mu atu.